Tai crand a chestyll mawreddog sy'n llawn hanes a thrysorau lu. Adeiladau sydd dal yma diolch i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y National Trust. Ond yn ystod y cyfnod clo, mae'r llefydd anhygoel yma wedi gorfod cau ei drysau a neb yn cael ymweld. Tan rwan. Gan fod yr Ymddiriedolaeth wedi rhoi caniatâd arbennig i ni gael mynd i fewn i'r adeiladau tra bod nhw'n wag. Ac i fynd i bob twll a chornel i gael darganfod a rhyfeddu at eu cyfrinachau. Fi 'di Tudur Owen, a dwi yn ddipyn o geek hanes. Ac Elinor Grey Williams ydw i, dwi'n bensaer cadwriaethol a mae gen i ddipyn o obsesiwn efo hen adeiladau. Mi fyddwn ni'n mynd dan groen yr hanes a dod wyneb yn wyneb â'r gorffennol. Y da a'r drwg. Dyma stori'r ymddiriedolaeth yng Nghymru, y tir, y tai a'r trysorau. Wel, dyna i chi beiriant, mae 'di gweithio 'fyd. Yn y rhaglen yma, 'da ni yn Erddig, plasty hyfryd ar gyrion Wrecsam. Bu'n gartref i'r teulu York i fyny grisiau ac i fyddin o weision i lawr grisiau.
Mae'r dining room, a fedrwch chi ddychmygu Gei bo powb yn fanna, o, 'dan ni isio mwy o win, 'dan ni isio mwy o fwyd. A dychmygwch y prysurdeb fysa fan hyn, wrth i bawb ruthro gwmpas ac yn gweiddi ar ei gilydd! Ond erbyn y saithdegau, roedd y tŷ'n wag ac yn mynd a'i ben iddo. Prin, 'dan ni'n ystyried pan 'dan ni'n sbio ar olygfa fel hyn, bo' ti, mewn gwirionedd, wedi edrach fel hyn. rhyw dro. Erbyn heddiw, mae'r tŷ 'ma i fwynhau yn ei holl ogoniant unwaith eto, ac mae 'na ryfeddodau i'w darganfod ym mhob man. I mi, mae'r trysor mwya' gwerthfawr yn fan hyn. Sbïwch ar hyn. Mae stori rhyfeddol Erddig yn stori am oroesi. Mae rhai yn deud ei bod o'n wyrth fod yr hen dŷ yma'n dal i sefyll, yn enwedig wrth feddwl gymaint o blastai Cymru sydd wedi diflannu dros y ganrif ddwytha. Ond yn fwy na hynny, mae'r lle yma yn llawn o drysorau. Dw i'n debyg iawn i'r teulu oedd yn arfer byw 'ma achos dwi'm yn licio taflu pethau ffwr, dwi'n licio cadw pethau. Yn annhebyg i fi, maen nhw wedi llwyddo i gadw pethau sydd yn amhrisiadwy. Heddiw, mae'r tŷ hynod yma yn cael ei gydnabod fel un o adeiladau mwyaf pwysig Cymru. Yn gartref i'r teulu York am bron i ddau gant a hanner o flynyddoedd, ond yn ôl yn y saithdegau mi ddaethon ni'n agos iawn at ei golli am byth. Ym 1973, Fe drosglwyddwyd Erddig i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac fe aethon nhw ati i adfer y tŷ.
Gymryd ni ryw funud bach cyn cychwyn, Elinor. Be ti'n wybod am Erddig ta? Dwi'n ymwybodol bod y tŷ bron 'di cael ei golli, a dwi'n gwybod bod 'na broject cadwriaethol anferth, un o'r rhei mwya' yr Ymddiriedolaeth, wedi cael ei ei chynnal yn y saithdegau.
Mae stori Erddig yn dechrau yn yr ail ganrif ar bymtheg, yn 1682, pan gafodd Joshua Edisbury ei benodi'n Uwch Siryf y Sir Ddinbych. Roedd Edisbury yn ddyn dylanwadol ac wedi gwneud arian mawr yn buddsoddi yn y diwydiant plwm yn Sir Fflint.
Gyda'i gyfoeth newydd, Fe ofynnodd i'r pensaer, Thomas Webb, adeiladu plasdy mawreddog iddo. Ond roedd y cynllun yn un uchelgeisiol iawn a bu rhaid iddo fenthyg arian gan ei gyfoedion i gwblhau'r adeilad.
Yn y diwedd, aeth y dyledion yn drech nag Edys Brydrian, aeth yn fethdalwr ac bu raid iddo werthu dyn newydd sbon i gyfreithiwr llwyddiannus o Lundan. John Mellor. Mi ath hwnnw ati iddo drefnu ei gartra newydd gyda'r celfi mwya moethus oedd i gael. Yn cynnwys y gwely sidan arbennig yma, gath ei gludo yr holl ffordd o Lundan ar gefn ceffyl a chart yn 1720. Gan ei fod o mor brin a mor fregus, mae'r gwely'n cael ei gloi y tu ôl i wal wydr, ond heddiw, dwi di cael mynd i fewn. Mae o'n brydferth. Dyma wely mawr iawn, nacdi, i feddwl fod o'n yn wely mawreddog, wely reit... Wel... reit fach, oedd pobl yn llai ella adeg hynny? Wel, mae yym mae rhai pobl yn dweud oedd, oedd pobl yn llai, ond yy mae mae'n bur debyg, mae 'na waith ymchwil wedi deud, mae oedd gwelyau'n llai ar yr adeg yy honno beth bynnag, oherwydd o'n nhw ddim yn cysgu wedi yy gorwedd i lawr yn llwyr, o'n nhw'n eistedd i fyny. yy a'r ffaith bod nhw'n cysgu fel 'na oherwydd bod nhw 'di cael yy lot o fwyd... Yn ista i fyny 'lly? ...yn ista i fyny yn eu gwledd ac o'n nhw'n cysgu fel 'na oherwydd y bwyd i gyd a'r yym t'mod o'n nhw'n cael y gwleddau mawr 'ma a felly o'n nhw'n eistedd i fyny i gysgu.
Cafodd y tŷ ei adeiladu yn ystod y cyfnod adferiad neu'r 'restoration'. ac mae'n enghraifft arbennig o'r bensaernïaeth hwnnw. Wedi iddo brynu'r tŷ, aeth Meler ati i ychwanegu dwy adain ychwanegol bob ochr i'r tŷ gwreiddiol. Ac yn rhedeg ar hyd flaen y tŷ oedd yr Enfilad, cyfres o stafelloedd oedd yn llifo o un i'r llall. Ffasiwn o lys brenhinol Ffrainc oedd o, a dim ond y pobl pwysicaf oedd yn cael mynd o un stafell i'r llall i gyrraedd y pen. Mae'r stafelloedd wedi haltro dros y canrifoedd, ond mae'r onfilad dal i fod yn nodwedd pwysig.
Mae'r dodrefn sy'n y stafelloedd yma yn werthfawr dros ben, a felly gorfod aros dan gynfasau llwch yn ystod y cyfnod clo, ac mae Elin yr hyd yn oed wedi gorfod tynnu ei bŵts mwdlyd. Ww! Mae'n neis. Mm, mae'n neis dydi?
Ne.
Felly'r salŵn di hon. Mae gwaith na ddrws yn fanna oedd yn edrych allan ar yr olygfa achos dwi'n gwybod... Ie, mae'r olygfa mae'n fendigedig yndi.
Mae'r cyfres o stafelloedd yn parhau a da ni'n mynd i ochr o'r cynllun ŵan lle mae'r stafelloedd dal fel oedden nhw yn cyfnod Melur a stafell tapestri ydi hon a mi weli di tapestris Melur ar y wal. Ond mae seis y stafelloedd yn mynd llai do so fy ma yndi so fel hyn fydda'r yr gosodiad y onfilad wedi bod yn wreiddiol gynna fo. Ah. Mae'n ciwt dydi? Yndi mae'n neis.
Stafell Tsieineaidd di hon. A mae fach oherwydd mae'n dilyn cynllun llawr Mellor, sef cyfres o stafelloedd bach, ond mae wedi cael ei addurno gyn y teulu Yorks, ddilynnodd so ornament nhw, ond ti'n mae'r mae gyfuniad reit, reit cute yna dydy, mae hon yn un o'n hoff, hoff stafelloedd i ar yr anffilad. Mm. Ond mae yna un sefyll arall ar ol. OK.
Mae'n mynd i'r sgol hyn? Na, capal di hwn. Gafodd ei roed i mewn gyn Melir, ond i cael ei addurno wedyn gyn y Yorks a... Dwi'n cymryd na'r teulu fydd yn dod i fan hyn i addoli? Ie, na chdi, wedyn y teulu sydd yma, wedyn y morwynion a'r staff yn eistedd fanna, ac oedden nhw'n dod yma bob bora, Am chwarter wedi naw yn ol y sôn, ond ddim ar ddy' Sul, achos oedden ni'n mynd i capel go iawn ar ddy' Sul. Dyma lle fyswn i 'fyd, bob bore'n gofyn am faddeuant. Bu farw Mellor yn 1773 ac fe etifeddodd ei nai, Simon Yorke y tŷ. Dyma ddechrau 240 o flynyddoedd i'r teulu York yn Erddig, ac fe gafodd pob un etifedd ei enwi naill ai'n Simon neu'n Philip, dim llawer o ddychymyg ta. Felly, ar ôl marwolaeth Simon, Philip oedd yr etifedd nesaf, ac mi nath o hefyd barhau â'r traddodiad anghyffredin i'r cyfnod oedd yn Erddig, o ofalu'n dda am y gweision, ac mi aeth Philip gam ymhellach, gan ddechrau'r traddodiad o dynnu lluniau'r gweision. I mi, mae neuadd y gweision 'ma yn erddig, yn unigryw, achos dwi erioed wedi gweld unrhyw beth debyg i hyn, sef y gweision, y morwynion, y crefftwyr, y pobl ddaru adeiladu a cynnal a chadw'r llefydd 'ma. 'Da ni byth yn gweld nhw fel arfer, ond rŵan, nid yn unig 'da ni'n gweld eu lluniau nhw, eu gwynebau nhw, 'da ni'n cael rhyw gerddi bach yn fan hyn sy'n rhoid eu henwau nhw, be maen nhw'n wneud, a hanes, weithiau, eu teuluoedd nhw. A dwi'n meddwl bod o'n destament i perchnogion erddig dros y canrifoedd, gymaint o feddwl oedd ganddyn nhw, Yy am y pobl oedd yn eu gwasanaethu nhw ac yn gweithio iddyn nhw. Mae ganddoch chi rhain, y ddau yma, hwn yn enwedig, Mister Rogers oedd hwn, y saer. Felly er fod gan Erddig ma drysora lu, dw i'n meddwl fod y trysor sydd yn ystafell yma a'r hanesion sydd yn yr ystafell yma yn well na unrhyw beth dwi di weld mewn unrhyw un o'r tai mawr eraill. Da ni yn Erddig, plasty ar gyrion Wrecsam. Mae'r tŷ trawiadol da chi'n ei weld heddiw yn ganlyniad i un o'r prosiectau adfer mwyaf pwysig a ddigwyddodd yng Nghymru erioed, wedi'r tŷ fynd ei ben iddo yn y 70au. Fel rhan o waith cadwraeth yr Ymddiriedolaeth, roedd angen achub y gerddi arbennig oedd yma hefyd. Wedi'u cynllunio gan William Eames, un o gynllunwyr mwyaf y cyfnod, maen nhw'n enghraifft berffaith o ardd ffurfiol oedd yn nodweddiadol ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif, gwerth eu hadfer felly.
Be fedrwch chi ddaetho ni amdan y gerddi ochr Eames? Wel, mae'n nodweddiadol o'r o'r stael English landscape garden ond wrth gwrs prif pwrpas o'r stael Na, o, addio, oedd dim y prydferthwch, ond mae'n brydferth iawn, ond i yym gwella'r tir am amaeth, acos bob stad mawr yn y wlad isio cynhyrchu cymaint a phosib. Oedd y dŵr y problem yy mawr ar y pryd, acos oedd yr afonydd yn gorlifo a a boddi'r cnwd a a ballu, yy ac yym so oedd y arglwydd fel Eames yy cymaint a peiriannydd dŵr.
Yn greadigol ac yn ymarferol, aeth Eames ati i ffeindio ffordd o atal y dŵr rhag boddi'r tir yn erddig, ac fe gynlluniodd y rhaeadr cwpan a sosar yma.
Dyfais ydy o, sy'n casglu dŵr mewn sosar garreg ar ben y gyfanwaith ac yn sugno dŵr i lawr fel rhaeadr. wedyn i gwpan sy'n ei drosglwyddo fo i'r afon i lawr fan'na. Pwrpas yr holl beth oedd i reoli llifogydd oedd yn digwydd yn aml yn ôl y sôn o'r afon clywedog wrth law, ac wrth gwrs drw helpu reoli llifogydd ar y safle oedd Eames Yn gwybod yn union be oedd o'n neud, oedd o'n codi gwerth amaethyddol y tir o gwmpas y plas.
Mynd a dod nath y Phillips a'r Simons drost y canrifoedd, ac erbyn dechrau'r ugeinfed ganrif, Philip York yr Ail oedd wedi etifeddu'r tŷ. Roedd o a'i wraig Louisa wrth eu bodda yn cynnal partis crand, digon o waith felly i'r morwynion lawr stâr. Ac achos mae erddig ydi hwn, 'dan ni'n gwybod pwy oedd yn gweithio yma. Oedd 'na un ferch o'r enw Alice Jones. Oedd hi yma yn 1914 a mi oedd hi'n 22 mlwydd oed ac oedd hi'n derbyn cyflog o bunt, chwe swllt a wyth ceiniog y mis. A hefyd, yn ddiddorol, oedd hi'n cael pedwar ceiniog o yy bres cwrw. Felly, Dyma fysa y math o waith oedd i wneud, ond rhaid wneud yn siŵr fod y cynfasau neu'r llineiniau bwr yn sicr yn berffaith. Mi fysa Alys wedi rhoi nhw o few- o fewn yr defnydd gwarchodol yma, reit, rowlio nhw i fyny, wedyn, gan bod y cynfasau a'r defnydd wedi eu golchi mewn startsh, oedd yn medru codi nhw wedyn a rhoid y rôls yn y peiriant arbennig yma, dwi rioed 'di gweld un fel hyn o'r blaen, mangle box yn Saesneg, Bocs mangl yn Gymraeg. Mi fysa Alys wedi dod rownd i fan hyn, dod at y rhandlan yma, ma' 'na bwysa yn y bocs yma, ma' 'na gerrig yno fo, neud o'n drwm ofnadwy. Ma'r defnydd ar y rollers ma' fan hyn, ma' hyn yn gyffroes iawn achos dwi 'di ga' caniatâd, dwi mond yn mynd i ga' neu' hyn unwaith, dwi 'di ga' caniatâd i droi y rhandlan 'ma. Ma'r ma'r peiriant 'ma'n amhrisiadwy felly dwi am roi tro arni. Reit, gawn ni weld os 'di o'n gweithio. Dwi 'di ga' rhybudd fod o'n swnllyd. Felly, welwch chi, mae o'n troi yr, y roles na, a mae o'n gwasgu yr cynfasa. Dwi wedi cael gwybod, os na gario mlaen, mae o'i fod i newid cyfeiriad. Heb fy mod i'n newid cyfeiriad, croeswch eich bysedd, neu fyddai'n cael bil mawr gen erddig ar Ymddiriedolaeth Genedlaethol. O-o! Sbiwch ar hynna. Ond oedd nôl ffordd arall. Waw. Mae nghalon i'n mynd rwan. Sgwn i os oedd Alice mor nervous ag ydw i. A felly dyna fo. Dyna fel fysa Alice wedi wneud. Reit, dwi'n mynd i wario pedair ceiniog rwan achos dwi eisiau peint.
Arygol, dychmygwch y ffasiwn sŵn pan oedd yr holl stafelloedd i fyny grisia yn canu isio sylw. Ond mae o ddyfais eitha manwl a soffistigedig, sef mae'r weirans bach ma'n rhedag drw'r tŷ i gyd drw systam o focsys a mae o'n tynnu ar y cloch bach ac wedyn Er mwyn i'r gweision gallu dod yma a gweld pa stafell ydy o, mae'n bosib gweld pa stafell oedd yn haslo y morwynion mwya'. Mae'r ffrynt hôl yn fan'na, lot o hoel ar hwnnw, mae'r dining room, a fedrwch chi ddychmygu bod pawb yn fan'na, 'O, 'dan ni isio mwy o win, 'dan ni isio mwy o fwyd'. Felly nid yn unig cyfansoddiad o fecanwaith yn amlinellu technoleg ydy hwn, ond i mi, Cyfansoddiad sy'n amlinellu cof o bobl yn defnyddio'r ystafelloedd a pa mor pa mor weithgar oedd y morwynion hefyd o redeg yn ôl ac ymlaen.
I barhau â'r traddodiad, fe gomisiynodd Philip hefyd bortreadau o'r staff, ond erbyn hyn, camera oedd yn eu rhoi ar gof a chadw. Mae'r cofnod parhaol o'r morwynion, bwtleriaid a'r garddwyr yn tanlinellu'r berthynas agos oedd dal i fodoli rhwng y teulu a'r staff. Ond mae yna un cymeriad wnaeth fygwth difetha'r berthynas am byth. Rhag i chi feddwl ei fod hi'n fêl i gyd ar y gweithwyr yma yn Erddig, doedd hi ddim. Wel, dim i bawb, y gegin 'di fan hyn. A dychmygwch y prysurdeb fysa fan hyn Wrth i bawb ruthro o gwmpas ac yn gweiddi ar ei gilydd, yn paratoi'r bwyd ar gyfer y partis a'r gwledda mawr. Da ni'n gwybod am rai o'r manylion yma achos mae Louisa York wedi cadw dyddiadur reit fanwl a mae hi'n sôn yn benodol am un cogyddes o'r enw Ellen Penketh oedd yn gweithio yn fan hyn yn y stafell yma fel cogyddes yn 1903 tan 1907. A mae Louisa York yn hapus iawn efo'i gwaith hi ar y cychwyn, achos mae'n sôn am ryw wledd mawr, mae Ellen wedi baratoi bwydydd, bob math o fwydydd, pawb wedi mwynhau hynna am bob dim 'di rhedag fel watch, ond chydig yn ddiweddarach, mae 'na sôn am ryw bump can punt sy 'di mynd ar goll. Roedd yr Yorks yn gwario'n wirion nes fod dim arian yn y coffrau. A phan sylweddolodd Louisa bod cyfrifon y gegin yn llanast, cyhoeddodd hi Elen penceth o ddwyn gan y teulu. Arestwyd Elen ac fe gafwyd achos llys. Amddiffyniad Elen ei bod hi wedi gorfod prynu bwyd i'r teulu ar gredyd ac bod pob ceiniog wedi ei nodi yng nghofnod gwariant y gegin, fel arian oedd yn talu dyledion y teulu. Mae bardd gyfreithwraig Elen Penketh yn llwyddiannus, a mae'n cael ei ddarganfod yn ddi-euog, a mae'r bardd gyfreithwraig yn rhoi clec i'r Yorks drwy ddeud, They are idlers on the path of life, felly mae o'n gadael rhyw flas cas ofnadwy, dychmygwch y sibrwd a'r hel clecs oedd yn mynd ymlaen yn y stafell yma ar y cyfnod yma. Jane Brown ydy'r ddynas yma, a hi nath olynu Elen Penketh. Gafodd y llun yma ei dynnu yn 1912, pum mlynadd ar ôl yr digwyddiad. Ond i'r jôcs, ddim yn gadael pethau fynd, achos maen nhw'n sgwennu cerdd ŵan i ddathlu

As foul a thief as e'er we saw, Though whitewashed by uncivil law.
Nôl yn yr ardd, dwi ar y ffordd i weld adeiladau arbennig na theilwa o waith adfer yr Ymddiriedolaeth. Yn y bedwaredd ganrif ar bymthag, rhain oedd y tai gwydr gorau oedd i'w cael. Roedd yn tebyg gan y Frenhines Victoria yn Windsor a Dug Devonshire yn Chatsworth.
Mae yna ddau dŷ gwydr ar ôl o'r pedwar gwreiddiol oedd yma yn Erddig. Mi gafon nhw'u wneud gin y cwmni creme de la creme o'i gyfnod, Foster and Pearson, o Swydd Nottingham. A mae'n bosib gweld y manylion gwreiddiol dal yma i gyd. Mae'r mecanwaith dal yn gweithio. Ond mae o'n ofod. Ofnadwy. O ddistaw a hyfryd. Dwi reit gefngenus i ddeu gwir o'r garddwr o gwmpas y lle a'r cathod 'ma sy'n gorwyddian o gwmpas y lle yn mwynhau y haul. Mae le hyfryd i orffen y daith o'r gerddi yma yn yr cornel bach yma.
Mae Erddig yn le gwych i fusnesau. Fe roddwyd y tu i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar un amod, eu bod nhw'n cadw popeth a pheidio taflu dim. O ganlyniad, mae yna 30,000 o greiriau yn y casgliad a pethau difyr ym mhob twll a chornel. Sbïwch ar hyn. Rover, Tourer, Ydy hwn o 1917? Dwi 'di gwirioni. Mae'n fendigedig yn dydi? O! Ac os 'da chi isio wbath bach yn fwy falla ar gyfer y teulu, wel dowch efo fi achos mae gynnon ni fwy. Mae 'na Austin 1927 ydy hwn. Mae 'na Austin 1924 yn fan'na. Ma' hwnna'n bach angen bach o waith. Os 'da chi'n poeni am yr amgylchedd neu 'da chi isio mwy o filltiroedd am eich galwyn, Wel, mae ganddyn ni ddetholiad o'r rhain yma hefyd. mae bob dim yma yn Erddig. Erbyn 1966, y trydydd Philip York oedd yn byw yn Erddig. Roedd o wedi etifeddu'r tŷ gan ei frawd, Simon, A gan fod yr un ohonyn nhw wedi priodi, roedd llinach yr Yorks ar fin dod i ben. Roedd Philip yn gymeriad hoffus oedd i'w weld yn aml ar gefn ei feic penny-farthing. Gyda'r gost aruthrol o redag y tŷ a'r ystâd a dim incwm sylweddol ganddo, roedd bywyd iddo fo a'i gi, Trixie, yn reit wahanol i fywydau ei gyn-deidiau. Mae rhaid chi ddychmygu rwan, ond drwy gydol y chwedegau a'r saithdegau cynnar, roedd Philip a'i gyd-defaid, i bob pwrpas, yn campio yn y stafell yma. Oedd hi'n ddychrynllyd o oer 'ma. Yr unig beth oedd ganddo fo i oleuo oedd lampa nwy. Oedd ei gartref o, yn llythrennol, yn disgyn o'i amgylch o. A dyna pryd ddaru'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gymryd sylw yn y plasty 'ma.
Roedd y tŷ mewn cyflwr difrifol. Ond wedyn, digwyddodd rhywbeth hollol drychinebus. Fe ddarganfyddwyd bod siafft o bwll glo cyfagos Bersham wedi achosi subsidence, ac roedd y tŷ wedi suddo pum troedfedd. Roedd 'na beryg go iawn y byddai'r holl adeilad yn disgyn ac roedd angen ymateb ar frys. Fe frwydrodd Philip York am iawndal o 120,000 o bunnoedd gan y Bwrdd Glo, ac fe drosglwyddodd y tŷ i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Fe benderfynodd yr Ymddiriedolaeth werthu 60 erw o dir am filiwn o bunnoedd i achub i'r ddig, a dyna ddechrau Un o prosiectau cadwraeth mwyaf uchelgeisiol ac arloesol a welwyd erioed ym Mhrydain.
Peth ydy efo gwaith cadwraethol, mae'n job ddi-ddiolch llwyr. Prin, da ni'n ystyried pan da ni'n sbio ar olygfa fel hyn, bod ti mewn gwirionedd wedi edrach fel hyn rhyw dro. Sa ddim ffenestri yn y llun yma, mae'r to ar y goll, mae'r holl loriau tu fewn wedi mynd. A dyna lle mae rôl yr Ymddiriedolaeth yn ofnadwy o bwysig i le fel hyn. Oherwydd, heb edrach ar lyniau fel hyn, 'sa ni ddim callach bod y gwaith wedi cael ei wneud. Oherwydd, rôl gwneud gwaith cadwraeth ar unrhyw eiddo, ar unrhyw safle, ydy cadw fo ddistaw. A peidio deud wrth neb. Felly bod ni'n ail-greu'r hanes fel oedd o cynt.
Wyst ti be, Elinor, o'r chwech lleoliad dan ni 'di ymweld â nhw, ynde, Erddig 'ma ydi fy ffefryn i. O ia?
Pam? Ma' 'na ryw deimlad cartrefol yma, ma' 'na ma' 'na ryw groeso yma dwi'n meddwl, a Dwi'n ama fod o wbath i neud efo'r pobl sydd 'di bod berchen y lle 'ma. Ma' nhw i'w weld fel bod nhw'n rhoid gwerth ar bobl yn ytrach na petha a dangos eu hunan, a ma' hynna'n dod drwodd pe' ti'n crwydro gwmpas y tŷ yn sicr. Felly gin gymaint o stori gadwraeth sy' 'na i Erddig. Dwi 'di ffeindio bod hi hefyd yn stori o bobol hefyd 'de sef stori o bobol ŵan yn ogystal â yn hanesyddol so rhyfedd 'de bod ni'n adlewyrchu yr un math o syniada 'de. Ie am achos o ma' am y tro cynta ag yn unigryw dwi'n meddwl ges i wbod enwa' yr gweision a'r staff sy' 'di bod yn yn gweithio 'ma ar hyd y blynyddoedd a nid yn unig gwbod 'u enwa' nhw ond gweld 'u llynia' nhw mewn ffotograffs a yym llynia' o'dd 'di ca'l 'u cymryd ddau gan mlynedd yn ôl. A dwi'n meddwl bod hynny 'di bod yn brofiad arbennig. Dwi grediniol, ia. Cario ymlaen i i warchod y llefydd 'ma ac yn sgil hynny 'dan ni'n dysgu mwy amdan ni'n hunan ac amdan y rôl ma'n cymdeithas ni, ti'n gwbod, wedi 'i chwara' yn siapio'r llefydd 'ma. Yndi, bendant.
Etifeddodd Philip York y trydydd du oedd yn rhy ddrud iddo gynnal ac a ddaeth o fewn trwch blewyn i gael ei ddymchwel a'i golli. Yn ei anffawd, bu o ddigon caredig i drosglwyddo erddig i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mae eu gweledigaeth nhw wedi rhoi bywyd newydd i'r tu hynod yma i ni gyd gael ei fwynhau.